The only thing I'm kind of curious about is li jekk hux qegħdin f'epoka partikolari u issa jista' jkun jien qed insir adult u qed inħares warajja u qed ngħid l-istess affarijiet li kienu jgħidu fuq il-ġenerazzjoni tagħna missirijietna. Nifhem bekkin jew ix-xjuħ tagħna. Misqi ommi.
Le.
Tipo jħarsu lejn jidu tipo dal-futur. Ommi ma tanx kienet it-tip li tibki bro, iktar kienet it-tip li nasal id-dar u nara x-left hook ġeja minn kien. Entirely merited. I was not in any shape or form physically uh, abused by my mother. Imma I had it coming, I really had it coming, many times. Eh, le, il-ħsib tiegħi huwa jekk hux qegħdin f'epoka partikolari eh, fit-traġit tal-bniedem fej eh, property prices are fairly high, allora nisma' ħafna żgħażagħ li jgħidu li jisma' li impossible for me to start a life. Umbat hemm ħafna hemm il-fenomenu tal-pornografija li eh, kif qed ngħidu. Eh, Tibbanalizza r-razzjoni. Eżatt, li inti speċa you can find a certain very eh, novel. Jew forsi tibda tirrata ma nispiħaj reali fuq l-expectations ta' li tarf il-pornografija. Eżatt, u ma għandek l-expectations li tik il-medja soċjali, mhm. ġviri il-medja soċjali li turik daw id-dinjiet ta' nies li qed jgħixu bil-ġolli u l-Lamborghini u jgħixu din ħajja fantastika u fil-Monaco fil-Dubai. U mbagħad għandek il-fakultà li inti taħrab, li inti tista' tintefa' fuq il-midja soċjali jgħidu doom scrolling pereżempju, li inti tagħmel tagħmel satej għaddej, ġvirina kelli dil-problema, ġvirina fil-bidu meta kelli social media, anka probabbli minħabba il-temperament ta' ADHD li għandi, ġviri ġili konnajt, madonna, Għaddew sagħtejn. Għaddew sagħtejn. U mbagħad tħossok agħar, tagħmel ħames minuti taħseb kemm hi ħaġa ħażina u trid tieqaf tħossok ħażin u terġa' tibda doom scrolling. U taħli taħli xi nofs ta' nhar. Allura il-mistoqsija tiegħi meta tħares fl-assjem ta' kollox, meta inti tajt li inti taċċetta li issa inti ħassir adult responsabbli u forsi tibda tajt ħan ibni familja ħan nidħol għal ċertu intrigu bil-proprjetà u bil-tfal u dawn l-affarijiet. Versus kemm diffiċli biex tibda ħajja bil-proprjetà l-expectations minn jaf xinu ma l-expectations ta' detfajla ta' mel ġurnata fuq l-Instagram un battara li li zaqqi barra li ma nara s-six forsi għandi għandha daw l-aspettattivi kollha u mbagħad ħatara li li li jarwin. Mbagħad u hija fakit ħammur nara naqa' pornografija ħanħossni tajjeb, eh, is-sustanzi naħseb saru iktar aċċessibbli mill-li qatt kienu. Allura qisek għandek daw il-counter forces bej It's really hard to become an adult. Għax sabiħ li tibqa' Peter Pan. Eh, u fl-istess ħin għandek naħa l-oħra ta' ta' fej taħrab. Taf kif? U ma nafx hekk hux ma nafx hekk hux qed b'xi mod taffettwa l-mod kif qed jiżviluppa l-moħħ taż-żagħżugħ, plus li dil-ġenerazzjoni dawn kellhom il-Covid ukoll. Ġifieri dawn għamlu sentejn qanna ġewwa flok flok jaqgħu għan-nejt jagħmlu l-pick-up lines kif kont nagħmel jien. You know? So, anyway. Nisib nimmaġina
Xejn mhux ġdid taħt il-daw ta' xemx. Qed tiġini f'moħħi kont rajt quote x'imkien ma xekux vera jew ma kien daħqitni li fi żmien Narija l-Babilonja kienet kien sabu xi script bil-cuneiform u kien hemm miktub jisu complaint ta' xi ħadd li għax dal-aħħar, dak ngħidu xi 3000 sena ilu sewwa, kiteb dal-aħħar Qisu ħadd ma jrid jaħdem, kulħadd taż-żien, kulħadd moħħu biex jikteb ktieba jew bil. Influencer in his own.
Naħseb jina daw dan huma struggles esistenzjali. Eh, eh, li eh. ma tħanejxu mod differenti skont il-kontest li ħajkonna. Tajt jista l-kontest forse tant huwa powerful, tant jista jkun possibilment mind altering fis-sens jekk inti espost għal tant data il-ħin kollu. Moħħok ħa jiżviluppa forsi b'mod differenti biex mbagħad tbiddel il-purpose ta' ħajtek il-prioritajiet. Could be.
Mela, tlaqna?